Moien, léif Elteren! D'Resilienzrees geet weider. An de leschte Kapitelen hunn d'Kanner schonn entdeckt, datt Gedanken, Geféiler a Verhallen enk matenee verbonne sinn. Si hu geléiert, datt Geféiler en Numm brauchen an datt Gedanken net ëmmer automatesch Fakten sinn. An dësem Kapitel gi mer nach ee Schrëtt weider. D'Kanner léieren, datt Gedanken wéi ee Brëll funktionéieren. Jee nodeem wéi ee Brëll mir unhunn, kann déi selwecht Situatioun ganz anescht ausgesinn, méi schwéier oder méi liicht, méi hoffnungslos oder voller Méiglechkeeten. Vléicht kennt dir dat och vun doheem, Ert Kand kennt aus der Schoul an seet, Ech kann dat einfach net oder Ech sinn schlecht doran. En anert Kand erlieft bal déi selwecht Situatioun an seet, Dat war heut schwéier, mee ech probéieren et nach eng Kéier. D'Situatioun ass bal déi selwecht, mee d'Wierkung ass komplett anescht. Well d'Kanner erliewen net nëmmen datt, wat geschitt, si erzielen sech och eng Geschicht doriwwer. An dës Geschicht beaflosst, wei si sech filen, ob si weidermaachen oder ob si opginn. Genee hei fänkt eng weider wichteg Fäegkeet vun der Resilienz un, den Denkstil. Den Denkstil, eise bannenzege Brell, An dësem drëtte Kapitel leieren d'Kanner dat Gedanken wei en Brëll funktionéieren. De Brëll duerch deen mir op eng Situatioun kucken beaflosst wei mir se erliewen. Wann de Brëll verschwommen ass, da schengt de Problem méi grouss, méi schwéier an heiansdo souguer definitiv. Wann de Brëll méi kloer gëtt, entdecke mir op eemol nei Méiglechkeeten.

An heinsde kann ech en andre Brëll ausprobéieren. Wann Gedanken alles mei grouss maachen. Wann d'Kanner duerch de verschwommene Brëll kucken, da wierke Problemer dacks dauerhaft an onverammerbar. Da kléngen d'Gedanken zum Beispill esou, Ech maachen ëmmer alles falsch. Ech packen dat ni. Déi aner kënnen dat all vill besser ewéi ech. Oder, Bei mir geet souwisou ëmmer alles schif. Hei fallen dacks Wierder op wéi ëmmer, ni, all, keen, fir ëmmer oder souwiso. Dës Wierder maachen e Situatioun vill méi grouss. Aus engem schwierege Moment gëtt op eemol eng ganz Geschicht iwwer d'Kand selwer. Aus Haut war Mathematik schwéier gëtt Ech si schlecht a Mathematik. Aus Des Kéier huet et net geklappt gëtt Ech packen dat ni. aus Eng Persoun huet net geantwort gëtt Keen huet mech gar An genee do gëtt et schwéier, well wann e Kand mengt, datt sech näischt méi annere kann, fillt et sech vill méi seier halleflos, et gëtt eeschter op, et vermeit Erausforderungen an et traut sech ëmmer manner zu. Plaz fir Verännerung. De glänzende Brell funktioniert anescht. Hien hëlleft de Kanner, eng Situatioun méi genee u méi flexibel ze gesinn. Da klénge d'Gedanken éischter eso, Déis Kéier huet et net geklappt. Haut war et schwéier. Ech brauch nach e bëssen Übung. Oder ech kann eppes dovunner léieren. Typesch Wierder sinn am Moment, déis Kéier, heiansdo, vläicht an nach net. Déis Wierder man eng Dier op. Si soen net, datt alles einfach ass, mee si loossen Entwécklung zou. Optimismus bedeit also net, alles ass guut. Optimismus bedeit, och wann eppes schweier ass, kann ech den nächste Schrëtt fannen. An datt ass e wëchtigen Unerscheid. Mir welle de Kanner net beibrénge Problemer schéin ze schwatzen. Mir welle hennen hëllefen realistesch ze bleiwen, ouni sech selwer opzeginn. Fest oder verännerbar? E ganz wichtegen Ënnerscheed ass deen tëscht feste Gedanken a verannerbare Gedanken. E feste Gedanke klengt esou, Ech sinn einfach schlecht doran. E verannerbare Gedanke klengt esou, Haut war et schweier. E feste Gedanke klengt esou, Ech packen dat ni. E verrannerbare Gedanke klengt esou, Ech packen et nach net. Den Ënnerscheed schengt kleng ze sinn, mee fir e Kand kann en enorm sinn, well den zweete Gedanke léisst Entwicklung zou. Hie seet, D'Problem ass net meng ganz Identität, et ass eng Situatioun, mat där ech léiere kann ëmzegoen. A genee datt verrannert, wéi e Kand weidermécht. Wat bënnenan geschitt, Eis Gedanke beaflossen wéi staark mir e Problem erleewen. Wann d'Kanner mengen datt eppes fir immer asou bleift oder ni méi besser gëtt, da fillt sech d'Situatioun vill méi schwéier un. De Kierper kënnt méi seier an de Stress, d'Kand fillt sech blockéiert. Wann d'Kanner awer léieren ze denken, dat ass eng Situatioun oder dat kann sech änneren, da bleift bënnenan méi Plaz. D'Kand kann méi roueg nodenken, Hëllef unhuelen an den neiste Schrëtt probéieren. Et ass bal esou, wéi wann de glonzende Brëll dem Gehier géif soen, Dat ass schwéier, mee net hoffnungslos. A genee dese klenge bannenzegen Ënnerscheed hëlleft de Kanner, handlungsfäeg ze bleiwen. Wat Elteren a Lehrpersone maache kënnen, D'Kanner entwéckelen hiren Denkstil net eleng. se léieren en durch d'Sprooch, durch Erfahrungen und durch Filbiller. Wann e Kand seet, Ech packen dat ni, da bréngt et meeschtens net vill direkt ze widderspriechen. Mei hilfreich ass eng roueg Fro, Stëmmt dat wierklech ni? oder Gouf et schon eng Kéier wou et e bësse geklappt huet? Wann e Kand seet, Die andere si bessere wei ech, da kënne mer froen, All die andere oder fillt et sech am Moment just esou un? Esou hëlfe mir dem Kand, seng Gedanke méi genee ze kucken. Och d'Sprooch selwer kann hëlfen. Wierder wei ëmmer oder ni sinn kleng Warnluuchten. Si weisen eis, vläicht kucke mer grad duerch de verschwommene Brell. Da kënne mer de Saz sanft ëmformuléieren, Vläicht war et des Kéier schweier. Oder, Vläicht brauchs de nach e bëssen Übung. Besonnesch vill Kraaft huet déist kleng Wuert nach. Aus Ich kann dat nit geet Ich kann dat nach nit. Dat klengt Wuert verannert déi ganz Astellung. Et maacht aus enger Sakgaass e Wee no vir. D'Gschicht nei erzielen, Déi wichtegt Botschaft vun dëser Lektioun ass, Eis Gedanken sinn wéi unsichtbar Breller. Si entscheeden ob mir eng Situatioun als hoffnungslos gesinn oder ob mir nach Méiglechkeeten erkennen. Wa mir änderen wéi mir iwwer eng Situatioun denken, verschwennt de Problem net direkt, mee mir kréien eng méi klore Sich drop wéi mir domat ëmgoe kënnen. Oder méi énfach gesot, d'Kanner leieren hir Geschicht anescht ze erzielen. Net, Ech sinn schlecht, mee datt war schweier an ech kann dorunner schaffen. Net, Ech ginn op, mee ech probieren de nexchte Schrëtt. Net, Datt geschitt ëmmer nëmme mir, mee datt war e schwierege Moment, mee et ass net meng ganz Geschicht. Esou erliewen d'Kanner sech selwer als handlungsfäeg. Si mierken, Ech sinn net nëmmen Zuschauer a menger eegener Geschicht, ech kann mat entscheeden, wei se weidergeet. Der Kar vun der Lektioun. En Déngstel ass néischt Festes. Et ass éng Féegkeet, déi séch entwéckele leisst. Mat ei neier Perspektiv. Mat ei kénger Émformuliierung. Mat ei bewosste Gedanke. Wann d'Kanner leieren, vun émmer op des Keier ze wiisselen, vun ni op nach net a vun ech kann dat net op ech kann et leieren, da geschitt eppes ganz Wichteges. si gen bannen an mei flexibel. Ah genee dat ass Resilienz. Net ee su ze machen wéi wann alles einfach wier. Mee ee Brell ze fannen déi en Hoffnong, Handlung a Wüste meigléch mécht. Oder wéi mir et de Kanner kenne soen, du kanns net emmer auswielen wat geschitt. mee du kanns leieren wéi ee Brilles du opsetz fier deng Geschicht weider ze schreiwen Happy Kids Academy It's time to shine!